Dawtmi nulepa u le nau hna nan tam cio hna maw? LCBN thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghnih kul le hnih August ni hleithum zing le thawng chimnak kan ngei lai. North Korea le South Korea biariah North Korea nih a hrawh. Mizoram phan ralzaam caah dollar singriat leng sin caah bawmhnak an pek timi tlangtar le thawng tlangtar dangdang hna kan chim lai. A hmasa bik ah North Korea le South Korea biariah North Korea nih a hrawh timi tlangtar ka chim lai. North Korea le South Korea nih ram hnih kar remdaihnak biariah ah an sakmi Kumyang riahbuk cu North Korea nih a hrawh. Kumyang tlang ah a ummi riahbuk cu a hlan ah North Korea le South Korea ai ṭhenmi chungkhar hna nih i tonnak ah an hman tawnmi hmun pakhat a si. Kumiang tlangcung hmun cheukhat cu North Korea cozah nih a hrawh hna tiah South Korea in ṭuanvo ngeitu nih CNN ah a chim. Hi tlangcung ah a ummi South Korea ngeihmi office zong caan rau lo ah an hrawh khawh tiah a chimchep. Kumiang tlangcung ah sermi riahbuk cu Korea ramhnih karah i elhniamnak a daihtertu le ramhnih karah remdaihnak a um khawh nakhnga sakmi a si tiah Korea ramhnih kar i remṭhannak lei tolreltu nih a chim. Korean demilitarized zone DMZE nichuahlei minute sawmthum hrawng kalnak hmun ah a ummi Kumyang-ryabu cu Korea ramhnih nih an rak zohkhenhmi hmun a si. Manipur ramkulh ah Myanmar mi minung panga tlaih an tong. India ram Manipur ramkulh Churachandpur pengkawm Ngathal khua ah phungning loin a ummi Myanmar rammi minung panga cu palek nih August ni kua ah an tlaih hna. Ṭuanvo ngeitu pakhat nih India a rammi sinak ID card an ngeih lo caah an tlaih hna hi a si tiah a chim. Cucaah an panga ningin ramdangmi sualphawtnak phunglam in tazacuai an si lai. A luancia June ni kul le ni riat lio zongah Churachandpur pengkomh ah palik nih innkip lutchuak in zohfelnak an tuahmi Myanmar rammi ngakchia pakul tal in minung sawmriat an rak tlaih cang hna. Institute of Chin Affairs nih ralzaam thiamhlei panga cazawng dingin a auh. A ra laimi October thla nithum thawk in Aizawl khualipi Mizoram sianghleirun ah Hlathlainak Fellowship Training kai ding in Mizoram ah a ummi Myanmar ralzam chungin Thiamhlei sianghngakchia minung panga cu Institute of Chin Affairs, ICA, nih a thim hna tiah theih a si. Fellowship training cu Thonghnih kul le hnih October thla in thonghnih kul le thum October thla tiang cawn a si lai i thlahleng riat chung tiang kai khawhnak lam a um. Sianghngakchia hna an dih heumi umṭhutnak le sianginn thilri hna cu rin dih an si lai. Hlei ah sianghngakchia hna cu ramkip thiamsang hna he pehtlaihnak an tuahpiak hna lai i ramkip sianghleirun le fimcawnnak phu in thiamsang hna nih an hruai hna lai tiah theih a si. North Korea nih Covid zawtnak tei khawhnak kan hmuh khawh cang tiah an thanh. North Korea ah COVID-19 zawtnak cu kan tei khawh cang tiah North Korea hruaitu Kim Jong-un nih a thanh. May thla chung chuahmi COVID-19 zawtnak i vennak le dihnak cu North Korea nih kan herh ti lo tiah an langhter. North Korea ahhin COVID-19 zawtnak pazeizat dah a ngeimi an si ti cu theih a si lo. COVID-19 zawtnak ngeih le ngeih lo checkhlatnak cu rikhiah in tuah a si caah tiah ramkip zawtnak lei tawlreltu nih an chim. Kim Jong-un i a naunu a simi Kim Yoo-young nih North Korea hruaitu Kim Jong-un zong COVID zawtnak a ngei i mah a ngeihnak a ruang hi South Korea lei in a rak lutmi ramkhel kong lei ca hna sin in Covid a kai hi a si tiah North Korea media nih cun an langhter. July ni kul le ni kua ni thawk in Covid zawtnak a karhmi an um le um lo zong langhter a si ti lo. North Korea aa zawtnak ruangah mipi nunphung hna zong tlawmpal thlennawn le rikhiah a si ko nain ramri hna phih in chawleh-chawhrawlnak a rawkmi hna cu sersiam ṭhan dingin ṭan an la ko tiah an chim. Mah ruangah hin Covid zawtnak zong kan tei cang tiah an ti khawhnak zong a si men lai. Thanhnih he carih hnu cun a voikhatnak bik nuclear test nak ding lam an sial zong a si kho men zumh a si tiah an chim.
Jiriang Tlang cu ralhrang nih National Park tiin min an pek. Thantlang peng Vailamtlang ah a ummi Hriangkhan le Thau khuakar Jiriang Tlang cu ralhrang pawngkam le thingram kokek zohkhenhnak nih National Park tiin min an pek. Ciriang tlang hi Thantlang in meng sawm li le meng thum hrawng aa hlatnak ah a um i Hakha Thantlang, Saisihchuak lam le Mizoram lei pehtlaihnak lampi a si caah ramchung ramleng in pehtlaihnak le thawchuahnak caah tiin khual caah dinhmun ṭha a si lai tiah an langhter. Hi Ciriang tlang ahhin chokhlei par, phaizawng par le kokek pangpar an parnak hmunhma a si hlei ah Ramsa phun tampi an umnak, sazuk, sathar, saza, cakei, vom, sakhi, ngal ti bantuk an umnak a si. Tisor tlaknak ṭha zong a si caah le va, tizu, ngacel hna le minung, minung dit ding ah tithiang zong a um fawn caah Ciriang Tlang cu National Park tiin min kan peknak hi a si tiah ralhrang nih an thanh. Ralhrang nih Thantlang peng ah Ciriang tlang lawng si loin Hriphi khua ah a ummi Myepi tlang zong National Park tiin min an rak pek cang nain ralhrang uknak hmunram a si lo caah tuah khawhmi zeihmanh an nei lo. Phahkan ESAC kuttang phu sakhan cu KIA nih an khangh. Kachin ram Phahkan peng Siaduzwat pawng i sac ralkap sakhan pakhat le sac kutthang phu sakhan pakhat cu KIA nih August nihleikhat zing ah an va kah hna tiah theih a si. Cu sakhan pahnih chung in sac kutthang phu sakhan cu KIA nih an khangh khawh tiah KIA Colonel Buno nih KIA Colonel Nobu nih RFA ah a chim. Khanghpiak a simi sakhan hi sac ṭanhtu U Myint Zaw Tanh hruaimi sac lei ṭang an si i hramhram in uknak lak a si hnuah Shyahduzuat hmunhma an tlaih khawh nakhnga aa zuammi phu zong an si tiah theih a si. KIA nih an khanghpiakmi hna sakhaan hi cuka hmunhma mipi pawl sinin ngunkhuai tampi an laknak sakhaan zong a si tiah theih a si fawn. Kahdohnak a chuah lioah Shialduzhuat khua ah hram a bunhmi sac ralkap Kahlai ah zahnih le sawmkua le pasarih nih hriamngan in kah a bawmh hna. Kahdohnak chungah KIA ralkap pakhat a nunnak a liam i pakhat hliamhma a tuar. Sac kuttang phu a thimi zong an um tiah Khuami hna nih RFA ah an chim. A luancia July ni thleiriat zongah KIA Battalion Pathlaili hmunhma i KIA sakhan pakhat cu sac kutthangpu nih an kah hna i KIA ralkap pahnih an nunnak a liam tiah RFA nih a langhter. Phakhan peng Seizin khuate zongah sac ralkap, Shanni ralkap le KIA PDF phu fonh karlak ah August ni riat in August ni kua tiang kahdohnak a chuak i mipi Thonga leng cu a himnak hmun ah an zaam hna i Innzali leng cu sac ralkap nih an khangh tiah theih a si. Zotung peng ralzaam hna nih sii le eidin bawmhnak an herh. Chin ramkulh Matupi peng nichuahlei Zotung hmunhma Chin Makwe ramri ah sac ralkap pawl June thla in an lut i hmunhma zohfelnak an ngeih caah khuami a thongleng cu ramlak ah an zaam i sii le eidin bawmhnak an her tiah Zotung ralzaam bawmtu phu rianngeitu nih Khonum Tung Burmese ah a chim. Kanmah nichuahlei Zotung lei ah June thla zarhkhatnak in sac ralkap pawl voihnih an lut i Mipi tam deuh cu ramlak ah zaam a si. Ralzaam hna nih an herh bikmi cu eidin a si. An ngaihchun tein khua pawngkam ah cycle in siseh, ke in siseh an kal khawhnak ah bawmhnak an hal hna i an i khon. Sii hi a har ngaingai. Fur caan a si caah an zaw. Raifenh an ngeih caah an ngandam lonak a zual ngaingai. sac ralkap pawl cu Kalkaw in Matupi lei ah a luancia June le July thla chungah an kal i kahdohnak a um lo nain sac ralkap nih hriamngan le hriamhme an kah thlorh i Ramsi Nuabung khua chung an luh caah khuami hna nih innlo an zamtak. sac ralkap pawl an rat ruangah Kankaw in meng hnih aa hlaknak ah a ummi Anṭha, Zawngnak, Darchung, Ramsi, Nawbung tiah khuate panga in khuami thonghnih leng ramlak le Kankaw lei ah an zaam hna tiah theih a si. Chin Makwe ramri, Matupi Zotung peng, Ramsi khua lei ah a kalmi sac ralkap pawl nih July thla dong hrawng ah Ramsi khuami sawmthum hrawng an tlaih hna i Khuami hna khamh dingin a kalmi CDF zotung, Commander in Chief le a dang hriamtlai pahnih cu sac ralkap nih an rak thah hna. Atu lio ah sac ralkap pawl cu ramsi khuachung ah hmunhma an khuar rih ko tiah theih a si. Matupi peng nichuahlei zotung hmunhma hi umkalnak a har i bawmtu pawl an kal khawh lo caah ralzaam hna eidin le sii bawmh khawh an si lo tiah theih a si. Dipeyin ah cycle he khangchihmi miruak pakhat an hmuh. Sagaing ramṭhen Dipeyin in nichuah leipang Naihlah khua ah a rak phanmi sac ralkap pawl an kir hnu in cycle he meikhang in a thimi ruak pakhat cu hmuh a si tiah theih a si. August ni hleikhat zinglei ah Naihlah khua ah hin an phan i a zan lila ah an kir ṭhan colh. An kal hnu in hmuh a simi ruak hi a ruh tlawmpal lawng a taang cang caah aho a si ti cu theih khawh a si lo tiah tualchungmi hna nih cun an chim. Naihla khua ah a rak rami sac ralkap hna hi Mukanji khua nithum chung a khangtu phu zong an si i Ceuṭaw peng ah umhmun a khuarmi Chemian Ṭeyin Khahmahya za thum le sawmsarih le paruk in a rami an si tiah theih a si. Thazaang zakhat tluk an si i August nili lio ah khan Kainkin khua le Impin-Yaṭin khua karlak ah vanlawng nih rak chiahmi hna an si. August nili ah an phan i an phanh hnu in nihra chungah tualcungmi minung pariatnak tlawm lo zong an thah an tawng. Kainkin khua ah inn za le sawm li le panga le

mit awng hlai he tonnak an ngei tiah theih a si. Mah an i tonnak hi Hluttaw palai Watana Bay nih rak tonmi a si i asinain an i tonnak a ruang taktak cu theihlu a si rih lo tiah Yakum khua ah a ummi Japan tanzung he aa pehtlaimi Nikkei Asia media nih cun a langhter i Japan rammi an tlaihmi kongah thlah ṭhan dingin a rak ratnak hi a si tiah a langhter chih. SAC thawkzamh nih a langhterning ahcun ram hnih chawleh chawhrawlnak kongkau ceihhmai dingah a si tiah an langhter. Japan rammi muicawl video a zeihmi Toru Kubota an tlaihmi kong ahhin Japan rampi nih thlah ṭhan dingin nawlnak zong an rak tuah bal cang. sac he zong hmunkhat ah rian an ṭuanṭi. Japan ram hi sac he an ṭangṭi tiah soiselnak hi atu tiang a dai bal lo.
Mizoram phan ralzam caah dollar singriat leng sii-inn caah bawmhnak an pek. Mizoram project min in Lai miphun tal in Myanmar ralzam tampi umnak Mizoram ah ralzam ngandamnak zohkhenhnak caah American in sii le sii-inn hman ding thilri container pahnih hlutmi pekchanhnak cu Mizoram khualipi Aizawl ah August ni hra ah an tuah. A voikhatnak container hi August ni kua ah American in India ram ah a phan i August ni hra ah khuami hna le ṭuanvo ngeitu hna nih pekchanhnak an tuah i Mizoram ramkulh Chief Minister Pu Zoramthanga le Lai ramkulh Chief Minister hlun Pu Lian Luai zong an i tel tiah theih a si. Container pakhat ah sii le sii-inn hman thilri Singli le Thongkul American dollar man a si tiah Mizoram project hruaitu pakhat a simi nih a chim. Mizoram ramkulh ah tulio ahhin ralzaam thong sawmli leng an um tiah bawmhchannak cazin ning in theih a si.